Эфирда апас хәбәрләре. Студияда Гөлнара Сынгатуллина. Хәерле кич, исәнмесез. Без сезне районда узучы иң соңгы яңалыклар белән таныштыруыбызны дәвам итәбез. Чыгарылышыбызның Төп темалары. Илебез, республикабыз, районыбыз ныклы адымнар белән алга бара. Җирлегебездә нәтиҗәгә эшлибез, хисап программа форумы узды. Туган якны өйрәнү музее, Апас мәктәбе, Кыштаулы авылы мәдәният йорты төзекләнә. Латыйпов Кадыр бай йортында да реставрация эшләре бара. Апаста яңа табиблар һәм медицина психологы, Кышты авылында яңа фельдшер, район үзәк хастаханәсе яңа табиблар белән тулылана. Апаска эш сәфәре белән Россия Дәүләт Думасының икътисади сәясәт комитеты рәисе Максим Тапилин килде. Ул иң элек район башлыгы Айрат Җиһаншин белән берлектә Апас туган якны өйрәнү музеенда баручы капиталь төзекләндерү эшләре белән танышты.

Киң күләмле яңарту эшләре алып барыла. Төзекләндерү махсус дизайн-проект нигезендә башкарыла. Бинаның түбәсе тулысынча яңартылган, фасадын тышлау һәм эчке бизәү эшләре тәмамлану алдында тора. Музей җитәкчесе Лилия Нәбиуллина сүзләренчә, төзелеш эшләренең якынча 80 проценты инде башкарылган. Агымдагы елның октябрь аенда төзелеш-монтаж эшләрен тулысынча тәмамлау планлаштырыла. Киләсе 2027 нче елга музей заманча җиһазлар белән тәэмин ителәчәк, яңа экспозицияләр урнаштырылачак. Район Советының утырышлар залы, Апас районында махсус хәрби операциядә катнашкан һәм һәлак булган райондашларның якыннарына, шулай ук хәрби операция ветераннарына дәүләт бүләкләре тапшырыла. 2026 ел Россиядә Халыклар бердәмлеге елы, ә Татарстанда хәрби батырлык һәм хезмәт фидакарьлеге елы дип игълан ителде. Чарада Югары Акхуҗа авылында туып үскән Илдар Нигъмәтуллинның әти-әнисенә улының дәүләт бүләкләре, кыюлык өчен медале һәм Изге Георгий орденының дүртенче дәрәҗә Георгий тәресе билгесе тапшырылды. Илдар Нигъмәтуллин 2025 елның 9 гыйнварыннан хәбәрсез югалган дип санала.

югары бәя бирде. Фәрештәләрнең алтын куллары Бөтенроссия волонтерлар хәрәкәте кысаларында эшләп килүче районның көмеш волонтерлар төркеме. Бүген изге күңелле, оста куллы райондашларны берләштерә. Аларның сафы елдан-ел киңәя, ватан сагында торучы егетләргә ярдәм итәргә теләүчеләр саны арта гына бара.

Вот мне кажется, что победа куется именно такими руками.
Апас районында Бердәм Россия җирле бүлекчәсенең Нәтиҗәгә эшлибез хисап программа форумы узды. Анда Апас муниципаль районының 2021-2026 еллардагы эшчәнлеккә йомгак ясалды.

попасться с оборудованными кабинетами и спортивным залом. Форумга районның Бердәм Россия партиясе активы, депутатлар, предприятие һәм оешма җитәкчеләре, сәламәтлек саклау, спорт, мәдәният учреждениеләре хезмәткәрләре, хезмәт династияләре вәкилләре, һөнәри конкурсларда җиңүчеләр, профсоюзлар, волонтерлык берләшмәләре,

Чарада район башлыгы Айра Җиһаншин, табиблар һәм шәфкать туташлары катнашты. Очрашу барышында район үзәк хастаханәсенең баш табибы Алевтина Керимова соңгы 5 елда районның сәламәтлек саклау өлкәсендә башкарылган эшләр турында чыгыш ясады. У нас приняты на работу два новых сотрудника, это врач-хирург и врач-анестезиолог-реаниматолог. И также с сегодняшнего дня наши сотрудницы

ярдәм итүгә юнәлдерелгән федераль һәм республика программаларының гамәлдә булуын билгеләп үтте. Ул район башлыгы белән бергә район үзәк хастаханәсе коллективына җаваплы хезмәтләре өчен рәхмәтен белдерде һәм киләчәктә дә сәламәтлек саклау өлкәсен үстерү, медицина хезмәткәрләренә ярдәм күрсәтү буенча

Илнар Хафизов килде. Район башлыгы белән берлектә алар районда баручы төзелешләр, капиталь төзекләндерү эшләре белән танышты. Апас туган якны өйрәнү музеенда, Апас урта мәктәбендә һәм Кыштаулы мәдәният йортында булды. Шулай ук Апаста Латыйпов Кадыйр бай йортында алып барылучы реставрация эшләрен дә карады. Кош тавылы мәдәният йорты, бинадагы капиталь төзекләндерү эшләре һәм аларның сыйфаты белән республиканың баш инвестиция-төзелеш идарәсе директоры Илнар Хафизов, район башлыгы Айрат Җиһаншин һәм башка җитәкчеләр таныша. Әлеге мәдәният йорты 1987 нче елда төзелгән. Бинада соңгы тапкыр төзекләндерү эшләре 2010 нчы елда үтә. Бүгенге көндә биредә тышкы яктан да, эчке яктан да күләмле хезмәт башкарылган, ул танымаслык итеп үзгәртелгән. Мәдәният учагында 100 урынлык тамаша залы, китапханә, грим бүлмәсе, Һәм музей урын алган объектта капиталь төзекләндерү эшләре инде ахырына якынлашкан. Апаста унтугызынчы гасыр ахыры, егерменче гасыр башында төзелгән мәдәни мирас объекты Латыйпов Кадыйр бай йорты да яңартыла. Төзекләндерү эшләре белән якыннан танышу өчен җитәкчеләр бирегә килде. Бүгенге көндә объектта төзелеш-монтаж эшләре якынча 35 процентка тәмам.

Апаста яңа табиблар һәм медицина психологы, Кыш авылында яңа фельдшер. Район үзәк хастаханәсе яңа табиблар белән тулылана. Алдагы сюжетны карыйк. Джахангир Сатторов тумышы белән Таджикстан якларыннан. Мәктәпне бетергәннән соң, 1992 елда ул Таджик дәүләт медицина университетына укырга керә. 1998 елда аны тәмамлый. Башта ул үзләре ягында хастаханәдә эшли. Шунда беренче тәҗрибәләрен туплый, хезмәт чыныгуын ала.

Ике мең ундүртенче елдан бирле район үзәк хастаханәсендә акушерка вазыйфасын башкара. Һәм менә ул яңа һөнәр үзләштереп, белем алып кайтып, быел үзәк хастаханәдә медицина психологы итеп билгеләнә. Мин психолог вазыйфасында эшләячәкмен йөкле хатыннар белән, махсус хәрби операциядә катнашучылар белән, ветераннар белән һәм аларның гаиләләре белән. Аларга психологик ярдәм күрсәтү кабинеты эшләячәк. Әле менә яңа гына эшкә керештем, Аллабирса. Кабинетларына бөтенләй үч күләп бетергәч, аллапса яңадан эшли башлыйм, яңа вазифа. Минем өчен бөтенесе яңа. Аллабирса яңа эштә миңа ошар. Килдура заулы кызы Айсулу Абдрахманова яшь белгеч, 4 ел Казан медицина көллиятендә укып, аны тәмамлый һәм туган ягына эшкә кайта.

Это дефицитных специальностей. Һәр яңа белгечкә дә уңышлар телибез. Алга таба район халкына сыйфатлы медицина ярдәме күрсәтеп эшләргә насыйп булсын.
Апас, Кайбыч, Буа, Тәтеш, Кама Тамагы районында яшәүчеләр игътибарына. Алтын кул профессиональ тәрәзәләр урнаштыру, югары сыйфатлы материаллар, вакыт белән сыналган технология һәм әлбәттә инде безнең осталарның алтын куллары.

Единый день голосования. Твой голос. Сила России.
Апаста һава десанты гаскәрләре көне билгеләп үтелде. Район үзәгендә алар хөрмәтенә салынган һәйкәл янында Тантаналы чара узды. Биргә зәңгәр беретлы райондашларыбыз җыелды. Гаиләләре, балалары, оныклары белән килүчеләр дә бар иде. Район үзәгендә Хәтер чарасы, ул Һава десант гаскәрләре көне уңаеннан оештырыла. Алар хөрмәтенә салынган һәйкәл янына зәңгәр беретлы райондашларыбыз килгән, аларга хөрмәт белдерелә, изге теләкләр җиткерелә. От всего сердца поздравляю вас с этим торжественным праздником!

Мужество и самоотверженности военнослужащих. Чын күңелемнән барыгызны да бүгенге зур бәйрәм, Десантчылар көне белән котлыйм. Барыгызга да исәнлек, саулык, якыннарыгызга, туганнарыгызга тынычлык, ян тынычлыгы, бәхетле, шатлыклы тормыш. Сугышлар бетеп, үзебезнең җегетләребез, абыйларыбыз Энеләребез, әтиләребез, бабайларыбыз үзләренең семьяларына кайтсын иде, Ходай кушып, исән, имин. Чара барышында һәлак булучылар бер минутлык тынлык белән искә алына, һәйкәлгә чәчәкләр куела. 79 дан алып 81 елга хәтлек воздушный-десантный войскада служить итте инде. 56 бригада дигән. 56 бригада.

Хисмәтуллин Шәүкәт Тәлгатович бар. Ул бик зур, яхшы, крутой десантный войскада служитте, Вительскийда самый көчлесендә инде. Дусларны ерактан кайталар, Мәскәүдән хәтле кайталар иптәшләр. Менә шулай итеп, 2 августта үзебезнең районыбызның памятник янында очрашып, бер-беребезнең хәлләрне белешеп, исән-сау күрешеп ятабыз. Хәлимуллин Хаттаб белән бергә. призываться ителдек. Бергә учебкада булдык, бергә служить иттек, бергә кайттык дип әйтергә була. Десантный штурмовой бригада служить иттек. 56-нчы бригада ике ел булып бергә служить иттек. Әйбәт кенә үзебезнең туган илгә әйләнеп кайттык, Аллага шөкер. Хәзерге дәвердә дә икәү Хәтләп белән бер-беребезне югалтмыйча шулай дуслаша яшибез. Ну, әйтмим, Рәнтинов Илшат, ну, Загиев Рәшит югалды инде безнең арадан китте. Вот, ана шунысы начар. Инде семьялар белән сөйләшеп, матур гына яшәп ятабыз. Хөрмәтле райондашлар, бүгенге тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Мин исә сезнең белән саубуллашам. Бар эшләрегездә уң булсын. Исәнлектә күрешик.